Davis sin in an kut kan in tlaih hna. June ni thum, chun hlan tiang hlatkawhmi thawngpang ka rak chim lai. Chinlands Defence Force CDF Hakha nih zanleng chuah lo ding, zan khualtlawn lo ding le mawtaw aa citmi hna nih mawtaw thlalang hon ding in nawlnak rak tuahmi cu Khuami nih zulh a si lo caah June hnih thawk in a zul lomi cu fak taktak in kan kah kan doh cang hna. Ralring tein khualtlawng kip nih zul hram u sih tiin June nihnih ah CDF-Hakha nih a thanh ṭhan. Cun Chinland Defence Force CDF nih May ni kul le ni riat in ni sawmthum tiang Kanpalet khua kahdohnak ah ram ca a nunnak a pemi Salai Ling Shui le Salai Aung Leng cu upatnak kan in pek hna i tantakmi chungkhar he aa tluk tein kan ngaihchia ve tiah cathanh an chuah. Nihin Myanmar ram caan karlak cozah NUG le vawleicung ramkip pehtlaihnak hi zeitluk dah lunghmuih awk a um i zei dirhmun dah nan phak cang tiah BBC nih biahalnak an tuah i cu biahalnak cu NUG Foreign Minister Dr. Zim Mak Aung nih Vawleicung ramkip he kan i tonnak ah kan chimmi cu NUG nih aa tinhmi he pakhatnak ah ralkap council hi Myanmar ram cozah caah cohlan lo ding kha a si. Cucu kan tei cang. Phunglut cozah ah an cohlang hna lo. A pahnihnak cu ahodah aa tei lai timi kha a si i ralkap nih zeitluk in dah rammi a cawm khawh lai a fawinak in chim ahcun ahodah a dir kho deuh lai ti kha a si ko. Kan hnuthla le tuthla hrawng in thil a hun i thlengmi cu vawleicung ramkip he kan i pehtlaih ning hi a fek deuh in kan hmuh. Tahchunhnak ah a hlan kan rak i ton lio ahcun kan i tonmi hi thanh hlah u, thlah hlah u tiah an rak kan ti. Asinain atu hnu tu ahcun kan i tonmi hi thanh u, thanh ko u tiah an kan ti cang. Cuni a langhtermi cu kan i tonnak hi phunglut official a si tinak kha a si ko. Policy kongkau zong a hlannak in kan chimmi hi an hnatun a hun ṭha deuh ngaingai cang. Chim duhmi cu kan dirhmun a ṭha ko ti hi a si tiah lehnak a tuah. Cun vawleicung nih NUG cozah he phunglut cozah i a cohlannak ding ah rammi nih zeitluk dah ruahchannak a um timi biahalnak zong NUG Foreign Minister Dr. Zim Ma Aung nih phunglut ah cohlan timi kong ah hin cheukhat nih an chim tawnmi cu Ca he minthut he cohlan lawng khi phunglut i cohlan a si lem lo. Ahodah an pehtlaih i ahodah an chawnh an biak timi cung tu ah bia chhat u tiah an chim tawn. Cheukhat ram ah cun ralkap embassy zung an um nain um sawhsawh lawng a si. Ahohmanh nih an pehtlai hna lo. Kanmah NUG he lawng bia kan i ruah i an i tong cang. phundang in kan chim si ahcun hihi cohlannak a si ko tiah kan ti khawh. Anmah zong nih cuticun an chim vemi a si ko tiah lehnak a tuah chap. Magway ramṭhen Kankokwa June nithum zinglei ah ralkap zakhat le khuachung lut in hmunkhuar an i timh caah khuami cheukhat cu ramtang ah an zaam. Hi bantuk in ralkap an rat hi a voi thumnak a si cang. Kap cu an i kap lo nain kan hnu zarh hrawng ah hi bantuk an umnak in kahnak kha ai rak i thokmi a si. Cucaah a hlankan in kan i zam ciami a si tiah khuami pakhat nih a chim. A liamcia Kankaw peng Nankha kahdohnak ah inn a ciammi le aa hliammi zong an rak um hlei ah Khuami pakhat zong ralkap thawng petu na si tiin a mawtaw he amah he an rak khangh hna i cu kong ah ralkap nih inn kip ah lut in hlathlainak zong an rak tuah tiah kan theih. Hi vial hin thawngpang thanhmi kan ngol lai nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.